Da pen hekk pinzel tużah bħal roller. Armilem. Armilem. Sewwa jgħidu, dan il-programm imiss il-qieħ. Li titlef mit-tul iġġibu mill-wisam.
Insemmulkom La Island u l-lum ħankunu propju qed ngħidulkom x'ġara il-bieraħ. Għax għandna bżonn ngħidulhom li l-ħajt vera. Le, mhux bħal Love Island, dawk jagħmluha biex itawlu l-programm, aħna imma vera għandna bżonn nurukom ara u ġara l-bieraħ.
Are you sure that this is the way? Mela.
Ej! Tinkom fazzil! Ma daj, għaffej sejrin jew. Oh, le, le, naffej din, il-GPS għawet jimmarka. Ma daj, son di GPS! Le, le, ma għax il-num, għasib di ma għarax li l-int. Taf li naħseb qed nara l-villa minn hawn!
Dan huwa Love Island kif qed tindunaw il-parteċipanti tagħna huma wkoll serji u bravi u fil-fatt se ndaħħlulhom l-ewwel parteċipanta. Araw ftit. Wasalna għall-ewwel coupling. U llum, il-poter jinsab kollu f'idejn it-tfajliet. Se ngħidilhom waħda waħda se jiġu ħdejja, intikom ftit ċans biex taraw, tevalwaw jekk togħġobkom u jekk tixtiqux tieħdu pass 'il quddiem għaliha. U mbagħad, id-deċiżjoni se tkun totalment f'idejn it-tfajla biex tagħżel wieħed mill-ħamsa li nsabu. Ġifieri jekk insibu waħda togħġobna nagħmlu pass 'il quddiem. Hekk għandi kun, imma jien għandi problema għax ġili jiena u hu ma naqblux, imma l-problema tiegħu hi għax jekk toġbu xi waħda u li li ma taġobniex, jien ma nimxilux allura jkollu joqgħod fażi.
Lesti biex intaqgħu mal-ewwel tfajla? Hmm.
Sal minn ħanażel. Is-sufi ta' Issa jogħġbuni sufin. Iġennuni. Jiena u i tiġa nħoss li għanna bond kbira.
Tajjeb naħseb li bond jgħajna li għandu tajjeb. Ma jfittix ix-xara fl-ġejna.
Kontilni 20 sena ngħidilkom. Imma intom ma smajtux minni. Jiena nor mill-ewwel u ħireġ għall-Ewropa. U jekk mintom se tisimgħu minni, flok Love Island, Skjaf Island se jkollkom, kulħadd jagħmel li jrid dal-pajjiż. Issa ejja, ejja, ħa nispiċ ejja żomm il-bastun. Terence, fejn mar dak? Ivvutaw Imperium Ewropa! Qed tifhem.
Wasanna ħej! U aħjar mor b'tal-linja x'kieku ġa wasal.
Għara għajma, ħatoqot gerger mi għajata ma wasalnex. Ah, tal-qed. Rafle tal-qed. Ma sabt ma għax lejni.
Imis sissa li tidħol it-tieni tfajla fid-dar tagħna.
Hi! Jiena Rezzja. Issa inti trid tagħżel lil xi ħadd, però qabel ejja naraw min jixtieq jagħmel pass 'il quddiem. Attent! Il-pool! Vojta! Sewwa jgħidu, dan il-programm imiss il-qiegħ. Erġej għalaw intax bid-daqqa l-intek nitwililek il-ħwex ta' fuqek. Milli jidher kulħadd interessat fik Arezja. Vini, x'rajtilha inti? Elmej, hej!
Lil Arezja.
Vera ħelwa!
Jien Caroline dik Arezja. Ah, dik, oh, naf li dik Arezja, ma sibt ma għarax li li. Jena ma l-ewel ħares dila leħi. Like color, like color, like color.
Arezja, wasal il-ħin li tieħu deċiżjoni lil min tixtieq. Ir-raġġo ħijin dak oġobni! Iż-żeggeg dak tiegħi!
Ejja noħorġu ftit mid-dar. Issa, barra, barra, barra. Issa, ċaħġa oħra ma il-kummenti ta' nies il-ħin kollu għaddejjin fuq ġejku ħabba il-qies id-daqs. Daqs, ċkejk. Ma isma, tidu tifmu ftit illi hi Kienet bil-wedges għalhekk kienet daqshekk żgħir. Eh, le dik dik veru, imma ta' tafx x'nawden jien. Tgħid in-nisa, raġel ikunu jriduh itwal minnhom jew iqsar minnhom? Hm, nistgħu nistaqsu ta'. U jekk ħa nistaqsu, importanti nistaqsu di wkoll. Li titlef mit-tul iġġibu mill-wisa'? Eh?
Meta kont tfittex raġel, kont tridu itwal jew iqsar minnek? L-istess livell qegħdin. Ek.
Le, li xikun bħalek. Eh, eh, Ġifiri, inti tridu daqsek.
Ejja, mela. Imma eqsar minnek, idealment. Le, le. Daqxie itwal. Tidna itwal iktar tuq, u inti xtaħseb. L-istess. Għara, jiena l nis għandi. U hija, imma jgħamlu ipotezi. Imma kakun irridu twila. Itwal minnek.
Ma nafxek ġiri xsmajtuwa. Vera jgħidu illi jek tkun qasir Ikollok il-pinzel kbir. Skont kif tużuh l-aħjur. Mela, biex nalqu kollox, in-nisa jippreferu raġel itwal minnhom, però l-pinzel mhux it-tul jolqu surija il-moderazzjoni.
Li jkun ibajjat tajjeb. Li jkun ibajjat tajjeb.
U l-importanti tkun tkun taf tużuħ. E- eżatt, għax da jekk pinzel tużaħ bħal roller, Armilem.
Armilem.
U dak kien La Failen Alu. Imma ħallejuli. Infakarkom kuljum fis-sebgħa tagħmlu like, subscribe, share, li tridu insomma u dejjem fuq is-Setaljari. Issa,
wieħed mill-isponsors tagħna huwa s-Sunshine Snacks u llum propjament se nrebbħu rigal jekk jirnexxilkom tgħidulna liema pakkett ħbejna